Na sumsi le na tinpei dawr le na ar in ti pawl hna kha porhlawrnak ah hmang hlah. Ka thin, ka thin, ka thin ah ka puak tuk. American ram ah cun kan vale ni khat ni hnih te an zaw hmanh ah an i thumnak cun a kha va ṭuan cang ko kha a puai nai mi la. A puih laimi le kan ti le an dam lo bu hmanh ah rian ah kan kalter hna. Kawlram lei a ummi nih kan sifak nan timi cu ram thumnak a ummi na chungkhar nih na ei, na din, na ṭhut, na kir nakin na lo ṭha tein an i tuahpiak. Ṭha tein an i tuahpiak i inn le lo ṭha ṭha tein a ṭhu ko. Na ei, na din phaisa nih kuat ko. Ka sifak nan timi khi Kawlram lei ummi nih ka sifak nan timi khi nan duh nan herh. nan herhmi hmanh si lo nan duhmi kan i cokpiak kho hna lo kan sifak nan timi si mu eiding cu ram thumnak a ummi nan u nan nau nih hin nam paw khim tein kin an i tuah dih ko hna

na room a si la na sifak a si lo la ya sushi hna cu na tuan thil hna cu na thin thin hna ta in a thain sai ei cha na sifa ruangah bia bil kai pe kho lai lo na ti ruangah cun pa het tiah thing thai dor hna cu na tuan sushi hna cu na tuan cu na room sia tu zei da tuan hau ani American ram ah cun American ram ah cun sifaknak ram siloin rumnak ram si na ti. Na rum ahcun ya susinak cu na tuan. Kha bantuk in nangmah pakhat ruangah nangmah pakhat te nih Na van rummi kha mi a harsami kha neknak ah hmang hlah. Kan fale an no tuk ruangah kan fale an no tuk ruangah ah pengtala rian company ah rian kan ṭuan kho lo. Company ah rian kan ṭuan kho lo tikah kha bantuk bia chim hna kha Nan thathut ruangah hi ti cu. Kan fale an tlei rih lo caah na fale an van tlaih lai i va toh na va va toh na fale an van tlaih rawl tikah motor na cawkpiak a herh la. Kum naute an si tikah an insurance man a fak la. High school college an kai tikah phaisa pek a hau la. Lut loin nan thathut ruangah nan sifak i thathut ruangah sifak ai timi kha cunlung ah ka bawm lo. Na ngeihmi nan business na ngeihmi kha chuahnak ah hmang hlah. Ka bantuk na i chuahnak siah khan cun a sau na nguh la lo. US ram ah hin Kawlram lei nih Kawlram lei zong nih khan rak thei u. US ram ah hin rumnak ram a si lo hi. Nan fa le nan nu le nan pa hi upa le an si. Nan pa le nan nu hi maw kan nu le kan pa hi Zingkanazi pali an tho in dawh heh tiah hall an thiam lo. Boss te nih an sik pah hna, an kawk pah hna. Nannih nih cun an thei lo loh. Thingkung ah phaisa an ṭawh ti maw nan ruah? Thingkung ah phaisa ṭawh a si selaw cu kan ṭawh khan dih, ka ṭawh khan dih hna la. Cu cu Pathian bia te cu nan va tlaih i nu le pa unau chungkhat hmanh ah daw law mei cu a hmuh lomi Pathian chinchin cun zeitindah daw khawh la lih si lai nan hei ti ti mah Baibal cazang te cu nan i tlaih ve. Nanmah kha i ruat ve u. Na kan zum lo a si si ahkhan cun Malaysia ummi zong zeitluk dah an har ve i kanmah ram thumnak hrimhrim cu chim hlah u. Malaysia ummi kan u kan nau hmanh nih daw nu le pa cu an har sual la, ei lo din an um sual la an ti i palek ṭih pah duh le a tawih. Iphiat iphiat ka pu iphiat na vei zong ka na chak zong ka mawh ti lai. Nizan ka van zoh ah khan cun ei nan thathut ruangah nan sifak a timi hrimhrim kha lung ah ka duh lomi se mu ka. Thathut ruangah sifak nan thathut ruangah nan sifak ee a ti ca maw? Kan fale an tleirawl ṭung rih ṭung lo. Ma pakhat lawng khi i ruat ding si lo. Okay, ke to to to to. Ma pakhat lawng khi i ruat ding si lo. Hmailei ah rian na ṭuan khawh lo caan um la. Na dam lo caan ah rian na ṭuan khawh lo caan um la. Na fale khualet an van kai le hi zeitluk na har la ti kha na ruat ding si. Minung cu hmailei kan kong kan chim kho lo. A zaw khomi kan si. A thi khomi kan si. Kha bantuk i bia i chimter zong kha ki fim i cu tuk si. Malar duh ruangah si lo, malar duh ruangah biachim phung zong si lo. Va to li cu ta maw pe? Va to li cu ta. A cu pahnih suai. Zingka cu ka thin a ka... Nizan cu... Ah, ziah. Kate, kan piangthar si ahkhan cun kampong kan kam kha kan hnursuar mawl titel kha ruat pah ding si. Maa lawng kha a ngaingai ti ahcun thingthei dor zong siseh, sushi zong siseh, maa cun arh in zong siseh, maw a neimi zong hi uah tuk ding si lo. Ṭhi lian zong nan neih la lo cu. Ṭhi lian zong nan neih la lo cu. Cung a mang nih a, a chimmi kha Shot vaite an ṭialmi kha cawhnuk le khuahliti luannak ram ah kan um ti khi si rih seh maw tluk a rum cu ka chungle phaisa ka kuat lai. Mah tluk a rum ahcun ziah kan fale candy cawnak cawknak te a kan kua ve lo. Zu Els rami cawhnuk le khuahliti luannak ram a si a ti cu mu.

American ram ah kum hleng ah a ummi nih inn an pekmi zongah thongkhat leng a si dih. Kumkhat a um cangmi zong nih inn man thongkhat leng an pek dih. Kumhra kumkul um cangmi zong nih thongkhat leng kan pek dih. A rummi mu. Million ti pawl hna a neimi nih khan cu an inn man kan va pek dih cang ko le. Company ah rian a ṭuanmi nih inn man a pek dih rih lai lo, atu tiang ah hin mu ka chim ngam. Somkua, somkua, cu- somkua, zakhat ah somkua cu ka chim ngam. Hey, wait, look.

A nithumnak cun a kha va ṭuan cang ko kha a puih naimi la kan ti le an dam lo bu hmanh ah rian ah kan kalter hna. Kawlram lei a ummi nih kan sifang an timi cu ram thumnak a ummi na chungkhar nih na ei, na din, na ṭhut, na dir nakin na lo ṭha tein an i tuahpiak. Ṭha tein an i tuahpiak i inn le lo ṭha ṭha tein a ṭhu ko. Na ei, na din phaisa nih kuat ko. ka sifak nan timi khi Kawlram lei ummi nih ka sifak nan timi khi nan duh nan herh nan nan herhmi man silo nan duhmi kan i chok piak kho hna lo kan sifak nan timi si mu eiding cu ram thumnak a ummi nan u nan nau nih hin nam paw khim tein kin an i tuah dih ko hna

na room a si la na sifak a si lo la ya sushi hna cu na ṭuan thil hna cu na ṭhin ṭhina ta in a ṭhaisai ei cang na sifah ruangah bia bil kai pe kho lai lo na ti ruangah cun pa het tiah thingthei dor hna cu na ṭuan sushi hna cu na ṭuan cu na room sia tu zeidah ṭuan hau ani American ram ah cun American ram ah cun sifaknak ram si lomi rumnak ram si na ti. Na rum ah cun ya thuthinak in na tuan. Kha bantuk in nangmah pakhat ruang ah nangmah pakhat te nih Na van rummi kha mi a harsami kha neknak ah hmang hlah. Kan fale an no tuk ruangah kan fale an no tuk ruangah ah pengtala rian company ah rian kan tuan kho lo. Company ah rian kan tuan kho lo tikah ka bantuk bia chim hna kha Nan thathut ruangah hiti cu. Kan fale an tlei rih lo caah na fale an van tlaih lai i na fale an van tleirawl tikah motor na cawkpiak a herh la. Kum naute an si tikah an insawrem an a fak la. High school kholek an kai tikah phaisa pek a hau la. Ka thut loin nan thathut ruangah nan sifak i thathut ruangah sifak ai timi kha canlung ah ka bawm lo. Na ngeihmi nih business na ngeihmi kha chuahnak ah hmang hlah. Ka bantuk na i chuahnak siah khan cun a sau na nguh la lo. US ram ah US ram ah hin Kawlram lei nih Kawlram lei zong nih khan rak thei u. US ram ah hin rumnak ram a si lo hi. Nan fale nan nu le nan pa hi upa le an si. Nan pa le nan nu hi maw kan nu le kan pa hi zingka nazi pali ah an tho in daw heh tiah hall an thiam lo. Boss te nih an sik pah hna, an kawk pah hna. Nannih nih cun an thei lo loh. Thingkung ah phaisa an ṭawh ti maw nan ruah? Thingkung ah phaisa ṭawh a si selaw cu kan ṭawh khan dih, ka ṭawh khan dih hna la. Atu cu Pathian bia te cu ni va tlaih i a nu le pa unau chungkhat hmanh a daw lomi cu a hmuh lomi Pathian chinchin cun zeitindah daw khawh la lih sila nan hei ti ti mah Baibal cazang te cu nan i tlaih ve. Nanmah kha i ruat ve u. Na kan zum lo a si si ahkhan cun na kan zum lo a si si ahkhan cun Malaysia ummi zong zeitluk dah an har ve i kanmah ram thumnak hrimhrim cu chim hlah u. Malaysia ummi kan u kan nau hmanh nih daw. Nu le pa cu an har sual ah, ei lo ding an um sual ah an ti i palek ṭih pah bu le a tawih. I phiat, i phiat. Ka pu i phiat. Na, na vei zong kha na chak zong ka mong tung han. Nizan ka van zoh ahkhan cun ei nan thathut ruangah nan sifak a timi hrimhrim kha lung ah ka duh lomi si ai maka. Thathut ruangah sifak nan thathut ruangah nan sifak ai ti cu maw? Kan fale an tleirawl ṭung rih ṭung lo. Ma pakhat lawng khi i ruat ding si lo. Okay, kia to to to to. Ma pakhat lawng ka i ruat ding si lo. Hmailei ah Rian na ṭuan khawh lo caan um la, na dam lo caan ah rian na ṭuan khawh lo caan um la, na fale khualet an van kai le hi zeitluk dah a har la ti kha na ruat ding si. Minung cu hmailei kan kong kan chim kho lo. A zaw khomi kan si, a thi khomi kan si. Kha bantuk i bia i chimter zong kha Hi fim i cuh tuk sih. Malar duh ruangah si lo, malar duh ruangah biachim phung zong si lo. Va to li cu ta maw pe? Va to li cu ta. A cu pan hi suai. Zingka cu ka thin a ka... Nizan cu kan piangthar si ahkhan cun kampong kan kam kha kan hnursuar mawl ti tel kha ruat pah ding si. Ma lawng kha a ngaingai ti ahcun thingthei dor zong siseh, sushi zong siseh, ma cun ar in zong siseh, maw A neimi zong hi uah tuk ding si lo. Ṭhi lian zong nan nei lah lo cuh. Ṭhi lian zong nan nei lah lo cuh. Cung Ah Mang nih a chimmi kha shot vaite an ṭialmi kha Cawhnuk le khuahliti luannak ram ah kan um ti khi si rih seh maw tluk a rum cu ka chungle phaisa ka put lai. Mah tluk a rum ahcun ziah kan fale candy cawknak te a kan kua ve lo. US rami cawhnuk le khuahliti luannak ram a si a ti cu mu.

American ram ah kum hleng ah a ummi nih inn an pekmi zongah thongkhat leng a si dih. Kumkhat a um cangmi zong nih inn man thongkhat leng an pek dih. Kumhra kumkul um cangmi zong nih thongkhat leng kan pek dih. A rummi mu. Million ti pawl hna a neimi nih khan cu an inn man kan va pek dih cang ko le. Company ah rian a ṭuanmi nih inn man a pek dih rih lai lo a tu tiang ah hin mu ka chim ngam. Somkua somkua cu somkua zakhat ah somkua cu ka chim ngam. Hey, wait, look. A rum ahcun sushi dawr zong cu ṭuan ding si lo cu. Hlat tiah sushi dawr a ṭuan pah mu. Sushi dawr a ṭuan pah thil hna ṭhit ding si lo cu. Sushi hna tuah. Ar innhnak tu ahcun Jeim hi na nu le na pa cu na zoh khawh hna lai lo, na unau cu na zoh khawh hna lai lo. U le nau zoh a zoh kho lomi cu company pasal le lawng rianṭuanmi khi pei u le nau, nu le pa a zoh kho lomi cu an si cu. Minṭhat duh ruangah nu le pa, u le nau zong a zohmi kan si loh. Innchungkhar sining hi kan i dang cio. A sifakmi kan um, a rummi an um. Cucaah cun mi na bawmh khawh hna ahcun a bawm kho lomi kha ti hnawh hna hlah. Tukhnawh hna hlah. Na bawmh khawhmi hna kha i lawm ko, i cua tuk hlah. Na bawmh khawh hna lo caan a phan te lai. Na ṭuan khawh lo caan a phan te lai. Tulio cun a van lar tuk le ka van i tenh ta. Aho nih dah mu nu le pa le u le nau phaisa kuat duh lo le zoh duh lo cu um lai mu. Kan kuat khawh hna lomi hi kan ngeihchia kan lung zong a fak. American cu bill pek lo awk ṭha lo. Laitlang cu Pathian nih lam a hruai hna i bill an nei lo ti ko sih. An ei paw deuh kha si. Mah kha kha si. Cun khatlei khua lei i nu le pa kha nan hman lo. Na fapa nupi theih loin na fapa tangka cah na hman caah a si. Na fapa nupi Facebook a nei ko nain cakuatnak a ṭha ko nain na i thawh riangmang le mah na fapa nupi kha na duh na herhmi te chim loin Nangmah na fapa na chungchuak kha ca na kuat peng ruangah, na duhherhmi na chimh peng ruangah kha piatana kha a chuakmi si. Zeidang sawsawh si lo maw, nu hi, Lainu hi zakhat ah zakhat cun kan ṭha thlu lai lo nain zakhat ah sawmkua le panga ca kan ṭha bak. Mah bantuk ai ṭhenmi pawl chungkhar pa sitor te nih remh haumi pawl tangka kuat ruang te hna i khuasak tintuk te ruang te hna i ai ṭhenmi kha cu lai lei nu le pa nan dik lo caah a si ti kha aamah i khaan u. An fang le zong nan dik lo tinak a si. Na monu kha chawn ko. Zeitluk na duh lomi a si zong na monu kha chawn. Na monu kha chawn law na monu kha chawn law na fapa na chungchuak kha heh ca kua len hlah na monu kha chawn remdaihnak kawl nangmah te do kan in do chan te o nangmah te do ho kan in tlai chan he o nangmah thong do hi khu kan sak hi nangmah thong ten do rol ta kan ei hi ti Chungkhar nulepa tang ka kuat ruangah a buaimi cu Lai lei in ai ot cah a si. Khakha hohmanh zong nih nan ka el kho lai lo. A dik nan ti ahcun nan kutpi vanpi a uh. Si ko lo ma? A si ma?